Bondad grandi Amen ta nos Dios eterno nos te amabu danki pa Cristo Jesus y danki pa bo sabat santu con ba trece nos hunto pa nos duna honra y gloria na bo santu nomber y pa nos por adorabu den spiritu y den berdad. Laga e seis Señor por ta un bendicion pa cada un di nos y cu e tambe e Spiritu Santo mo move bay bin moldea nos curason, toca nos mente y sabi cu nos ta den presencia di Dios. Yuda nos pa cada un di nos por corda cu e Dios aki no ta lubida riba nos y cu nos no tin e deber tampoco di lubida con bon e Dios aki ta cu cada un di nos. Bendishoná kada un ku ta na kaminda, bendishoná esun ku no por a yega, i aporá paso di esnan ku Señor ta serka di yega. Bendishoná esnan ku ta malu, animá un ku otro, kurashá nan, i tambe Señor duna nan forsa i poder, loke ku nos ser humano mes no tin. Pero dor ku nos ta konfia den bo, señor, nos ta pone tur esakinan na bo trono. Awe meinta, señor, abo skohe bo orador, abo pone e palabra na su lepnan, bo ta hunta karbon ku ta bin dirèk for di shelu, ku e palabra por wòrdu plamá pida pida, ku awe meinta nos por tin un pan di bida fruktífero. Bendishoná nos, santifiká nos, apartá nos manera semper basa riba Sabat, i laga nos ku por keda kòrda ku tur mérito ku ta wòrdu hasi, tur bendishon ku ta wòrdu hasi i tambe tur holó dushi ku ta bini, ta bini for di Kristu Hesus. sigui kompañá nos den e sèrvis akí. Keda huntu ku nos. Nos ta gradisí i nos ta pidi tur esaki den e úniko nòmber, i e nòmber ta Kristu Hesus. Amèn.

I e momentu aki ta e momentu mas solèm nòrmal di e servisio, ta e momentu ku Dios ta laga e spiritu santu toka kada un di nos su kurason i mente. E tema dja oe minta i ama e ta kamper meimei di nos. Amèn! Amèn! Ripití ku mi, ripití ku mi, Ingles e ta ei? Ingles e tei? E ta kamper mei mei di nos. Ripiti ku mi. E ta kamper mei mei di nos. Aleluya langa nos duna uni gloria na su santu nomber. Aminta, su sobra keda seka hermana Norelin. Ken no konosé hermana aki? Eu retorno en conocer, pero mano bendición. Danki, brother Bakmeer. Manan tur bon dia. Feliz Sabbat. Brother Bakmeer, bo ta anima bon. Mi ta invita bo na skol. Rumanan, feliz Sabbat. Ko bai durante siman. Bon. Ya kaba rumanan tur a mira riba slide, nto rumanan mira mi tambe bisti. Dòs, ora rumannan mira e promé slide akí, kiko rumannan ta pensa? Ban kamper! Anto nos komo padvender gusta kamper. La mi wak man di tur e padvendernan ku tin den iglesia. Ok, ami mi inda no tin niun. Ah, brod, ah, ok, brodu, Byron, hermana Laveur. Nos no tin mas pa vender, rumannan jun no a partisipá den part. Ah, ok, Karen ta ei ariba nan, a Gianni ta ei atras nan. Am, nos tabata den club di, mi kèr sa nan ta bisa scouting antiano òf algu asina ei.

E no ta sali di laga bo nunka mas. Awe ami ta padvender del alma, manera nan ta bisa. Anto awe ta dia di padvender i na iglesia di Sharasil e tempunan ya ta tin hopi padvender. Anto mi a sera konosí ku hopi di nan. Anto ainda mi ta padvender. Kemen di Hermana Evans nos trae buska uniform bo? Tremendo. Hermana Gail tambe? Hermana Gail a keda wami. Nos di buska uniform hermana Gail. No lubida. Hermana Juliette, kora bon. Mi ta warda bo. Rumannan ta dushi pa bo ta pat vende den e siguiente slide. Anto ora ku nos bai kamper ta e momento di mas dushi. Tur hende ta arma tènt, tur hende ku gritamentu, tènt ta dal abou, hende ta bon hinká, pero ta e ora ku tur pat vender ta gosa. Pasobra nos ta den kamper. Mama ku tata un tei, dus bo ta hasi bo chincha te ora ku bo mira nan outo kore yega. Di ora ei tur e bochin dja stòp. Pero bo ta keda padvender tòg? Ante e ora di mas dushi di kampamentu ta anochi. Siguiente slide. Anochi ta e ora ku mas nos ta gusta. Dikon? Pasobra bo ta haña e honor di strea. Anto mi ta kòrda Byron aki semper ta ta si bochincha ora ta anochi nan ta pone kampvuur anto e temponan ei den kampero nos ta ta tin bons bons pero nos ta ta si bon bochincha kantu di e kampvuur ei ku un sosial tur afó pasobra ta e momento di mas dushi di kamper nos ta wak e streanan tin ora strea ta kai bo ta mira e konstelashon anto nèt e ora ei Ta cuminsa combersa di Orion, e constelacion di mas interesante y importante. Anto rumannan, ora cu bo ta den club di padvinderij ta algo sumamente dushi. Bo ta siña hopi, bo ta sa hopi. Siguiente slide. Y awe mahinta nos ta celebrando Dia di Padvinder mundialmente. Nos ta kumpliendo setenta i kuater aña ku klupnan di aventurero, di padvinder i di masterguide ta funshonando, anto mi ta sigur ku Dios a bendishoná Iglesia di Sherasil pasobra ta tin hopi padvinder akinan ku a bira lider. Awe tin algun ku ta biba afó, pero nan a siña hopi. Anto rumannan padvinder ta un bendishon. Mi ta kere riba un dia nos lo sigui hasi nos máksimo esfuerso pa no stay back aki na Iglesia di Sherasil ku Club di Padvinder, pero mientrastantu, laga nos resa pa tur e padvindernan ku nos tin rònt part di mundu, pasobra den Padvinderei bo ta siña hopi. Anto mi hinta e título ta bisa, E ta kamper meimei di nos. Nos ta ban resa, Tata Selestial, awe mi a hinta, nos kere a pidi bo, Señor, P'e palabranan ku mi ta bai presentá aki yega na orea i kurason di kada un presente. I esnan tambe, Señor, ku ta mira nos riba e plataforma sosial, nos ker a pidi Bo, Señor, pa nan tambe por risibí e bendishon i sa i kere i tin e fe firme ku Dios ta biba meimei di nos. Keda ku nos. Nos ta resi gradisí den nòmber di Hesus, amèn. Beibel ta konta nos di hopi momentunan ku hendenan tabata kamper, nan tabata akampá. Anto mi inta mas skohe tres situashon pa mi por bai kòmbersá ku rumannan di dje. Esun, Promé, ta un personahe ku nos tur konosé. Siguiente slide. Nos tur konosé e historia di Jakòb ku Esou, no ta bèrdat? Jakòb tabata gusta keda kas huntu ku su mama, kuida karnénan i bestianan, i Esou ta esun ku semper ta bai den mondi bai yag bin kas bèk. Anto nos tur sa ku Esou ku Jakòb A pleita, Pasobra kiko e yacu a pasi? El a bai i tuma e bendicion cu Esau mester a ricibi. Anto den esaki e mester Rañel a tin cu bai for di cas. Anto ora cu el a bai for di cas, e tatin cu core hopi den mondi pa su ruman Esau no topa cu ne. Pero nos ta malesa un texto awe, m'a hinta Genesis capitulo trinta i dos,

I e ta bisa, Bendishoná ta e hende kende su inikidat Señor no ta tuma na kuenta, i den kende su spiritu no. Génesis trinta i dos. Si e ta Salmo. Génesis trinta i dos. E ta bisa, Asina Jakòb a mira nan i el a bisa, Mester ta un ehérsito di Dios. P'esei el a yama e lugá ei Mahanaim. E lugá ei ta un lugá kaminda Jakòb a topa masha hopi personahe ku e no por a rekonosé na promé instante. Ora el a yega serka, el a tuma nota ku angelnan di Dios a bin kompañ'é. E no tabata su so. Dios a manda su angelnan pa bin kuida di dje. Anto Yakòb a sinti el'é bon i el a pidi Dios i el a gradisí Dios pasobra Dios a kompañ'é den e situacion ku e tabata. Anto Dios a bis'é ku lo mi kuida di bo. Lo mi yuda bo i lo mi pone ku bo famia lo krese i bira grandi. Pero, ta tin algu. E mester a papia ku su ruman hòmber Esou. Anto den esei, Yakòb a haña un soño. Ku kiko Yakòb a soña? Kiko el a mira? Un trapi. Kiko tatin riba e trapi? E angelnan tabata subi ba. Aha. Anto den e kos ei Jacob a bisa, hey, Señor ke papia ku mi. Anto dado momento un angel a bin konfrontá ku Jacob. Anto Jacob a disidí ku e ta bai bringa ku e angel aki tur afó, no a import'é nada, ta bringa i ta bai bringa ku e angel aki. El a gana e angel? E ta tin forsa pa gana e angel. E angel a sinti ku e por a gana Yakòb. E angel a ke bringa duru kuné, por el a ripará di ku hey, Yakòb aki tin hopi kurashi. El a disidí ku el a dale den su hep anto pone ku Yakòb mester entregá. Pero tòg Yakòb no a entregá. Yakòb a bis'é Si bo no si bo no bendiciona mi, mi no ta laga bo bai. Anto Dios a bis'é, For dje momento aki lo bo bira, lo bo cambia di nomber i bo nomber lo bira Israel. Anto i nan el a comprendé di cu Hey, Dios ta cu mi. Ta p'esei el a manda su angelnan compañá mi pasobra mi tin cu bai enfrentá un situacion cu mi no sa kiko ta bai pasa cu mi. Pero e tabata sa ku Dios ta kuné. Apesar ku el a haña miedu, pasobra e limagennan su mes. Ora mi topa Esau, e koki ta bai bira un guera kampal. Esau ta matá mi sigur. Pero ora el a topa Esau. Siguiente slide. Kiko Esau a hasi kuné? El a bras'é. El a tené. Siguiente slide. Anto Esau a bis'é, Masha dia mi tabata warda e momento akí, pasobra mi tabata sa ku Dios lo a permití nos dos topa. Dios lo a sòru pa e momentu aki bira un momentu spesial, pasobra Jakòb i Esou mester a tropa bèk. Anto Esou a bis'é, Mi no mester di nada. Mi no ke nada ku bo a trese pa regala mi, pasobra E kos ku tatin den mi kurason, Dios a hasi el e kaba, kual ta kambia mi kurason pa mi por stima mi ruman hòmber. Dios tabata biba huntu ku Yakòb den su kampamentu, anto Dios semper ta kumpli su promesanan. Dios no ta laga Bisa kos, anto e no ta hasié. Jakòb a pensa ku su ruman lo a mat'é, pero Dios di, Nò, mi tin algu otro prepará pa bo. Anto rumannan, nos mester sa ku den nos kaminda kos ta pasa, pero Dios ta einan, pasobra Dios ta biba meimei di nos. Jakòb a bai akampá na su tera natal. Pero Dios a keda ku Né, i Dios a keda tambe ku Esau. Meskos ku nos teksto djaweminta ta bisa, Señor ta akampá meimei di nos. Anto rumannan, no duda, Dios ta kumpli ku Su promesanan. E di dos. Encuentro den Bijbel cu nos tin ta ora cu Dios tabata acampa cu e israelitanan. Laga nos cueda nos Bijbelnan Exodo capitulo diestres. Exodo capitulo diestres, versiculo binti un. Exodo capitulo diestres, versiculo binti uno. Y e ta bisa, Den dia Señor tabata bai nan dilanti den un pilá di nubia pa mustra nan caminda, y anochi den un pilá di candela pa duna claridad. Asina nan por a biaha di dia y anochi. Ora cu e israelitanan a sali for di Egipto, Nan ta tin un biahe largu di bai den desierto. Anto hopi bia ora cu padvindernan tambe ta bai camper, nan ta bai den mondinan. Anto e mondinan e por haci hopi calor. Vooral ora bientu no ta supla. Anto ora bo ta padvinder, bo no ta gusta keda cu bo uniform mas lie bo kite, mas miho. E israelitanan no tatin unifòrm. Nan a sali Egipto i nan tabata den desierto. Algun di nan a kuminsá murmurá pasobra nan tabata bon bon na kas di Faraon. Nan tatin palu pa nan sosegá, nan tatin kas. Si sol lo ta kima mes no ta nada, nan ta bai skonde nan kurpa. Pero ora nan sali, nan mester a bai den desierto. Den desierto tin palu? Den desierto tin awa? Den desierto tin mata chiki? No, no tin nada. Desierto ta blo bashi. Anto imagina rumannan, e israelitanan canando den e desierto ei, anto sol lo ta kima. Awa awe kico sol lo ta haci? Aha, sol lo no ta kima mas. E tempo ei sol lo ta ta kima, awor aki ta hasa, cushina, Cain ta herebé, mi no sa mas kiko ta e soli ta hasi cu nos. Anto nos mester a cana den e solo cayente ei. Mi ta imagina mi e israelitanan por a zundra bisa mas shupi cosa, sudor ta cori fei nan curpa, awo ki ta awa ta cori fei nos curpa den solo cayente. Pero Dios a bisa nan, Mi ta keda ku boso, mi no ta bandoná boso. Anto ki Dios a disidí hasi? Pone un nubia pa nan por a kana. Ke nubia aki ta ta trese pa nan? Poko sombra pa baha poko e kayemte di e solo. Pero ora yega anochi, ta bira friu. Awor mi no tin kos di tapa. Ora nos bai kampera ta nos den tènt, anto si bo no tin slapzak, e kò a bira problema. E frio ei ta mata bo. Anto ora ku nan mina bo por ta ei, ta bo tin warda. E, e, anto bo tin ku sali bisti paña pa bo bai efo den e frio ei. Ami no gusta bai warda niun bia. Semper mi ta bisa nan mi tin doloi kabes. Pabi no bai warda. Pero bo tin ku bai, anto efo ta frio. Pero trobe, Dios a mustra israelitanan cu e ta keda cu nan den nan campamento. Anto ora ei anochi nan ta haña un vlam grandi di candela cu por manda cayente pa nan. Nan no ta ta sinti friu, pero e mesun vlam aki tabata luz pa nan por a cana. Dios a keda meimei di e israelitanan. Anto, rumannan, Dios ta meimei di nos tambe awe. Ku tur e soldo ku ta aki mifó, Dios ta ku nos. Dios no a laga nos bai. Dios a primintí ku e lo kuida di su yunan. Dios a resolvé e problema dje israelitanan. Awe tambe Dios ta resolvé esnan di nos. Rumannan, Satanas ta bringa nos tur dia. Nos por sinti kalor finansiero, nos por sinti ku nos no ta wòrdu protegé, nos por sinti ku tur ora tin peliger, pero bo mester sa ku ora ku bo ta biba ku Señor, Dios ta kuida di bo. Dios ta akampá kaminda bo ta, pasobra Dios semper bai ta kumpli ku su promesanan. E siguiente slide. Unu mas. E di tres punto ta, Dios a biba meimei di e israelitanan. Siman pasá nos a di un tremendo programa, tòg? Di ke nos programa tabata siman pasá? E santuario. Anto Dios a permití israelitanan traha un santuario pa nan por a bin i alabá Dios einan. Dios tabata huntu ku nan den e santuario aki. Anto awe ta mesun kos ta pasa ku nos tambe. Aka nos abri nos Beibelnan, nos ta ban lesa Èksodo kapitulo binti sinku, vèrsikulo ocho. Èksodo kapitulo binti sinku, vèrsikulo ocho. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y ta bisa, y laga nan traha un santuario pa mi, pa mi keda biba meimei di nan. Unda Dios keda biba? Meimei di nan. Dios ke biba meimei di nos awe? Sí, rumannan. Den nos kasnan, ku nos famianan, den iglesia tambe Dios ke ta huntu ku nos. Anto nos tin ku permití Señor su presensia tur momentu. E tempunan aya israelitanan tabata mira e flam di kandela, angelnan por paresé, nan tin e kontakto ku Dios. Awe nos no ta mira esei. Pero bo sa i bo ta sinti presensia di Señor. Anto rumannan, nos mester pidi Dios tur dia pa ta meimei di nos. Komo padvendernan, nos tambe hopi bia ta pensa di ku hei ora nos bai kamper, Dios no t'ei, pero Dios t'ei. Tin ku anto rumannan un eksperensia ku a pasa ku nos. P'esei si Brad Byron ta kòrda di kos akí, Nos a bai kampear na Nirgua na Venezuela hopi hopi añanan pasá. Anto nos a bai keda riba e vèlt kaminda nan ta hunga futbòl ku tur e aktividatnan. Anto e vèlt akí ta tur na yerba, masha bunita mes. P'esei ora nos a yega tur hende a pone nan tèntnan, nan kampamentu. Anto Tabata tin un manera un un riu ku ta kore na rant di e vèlt. Dus ta algu lèuk pa bo mira so na Kòrsou pabia mira kos ta e fásil. Dus ta dushi, tur hende ta kampeer, tèndanan armá, tur unidat huntu, tur iglesia huntu, pero bo ta bula waya bai nesun haya, nan bula waya bai esei, tur típiko. Rumannan, e promé, no, e di dos anochi ku nos tin nan, nan a bisa ku lo bai tin wawa seru fuerte ta bin kai. Pero como pa vender bo custumbrá ki mende si awor kai bo ta den e tent bo ta tende cu e ta bati riba tent pero bo ta keda trankil si mas ke bo curason ta bati pero bo ta keda trankil pasobra bo ta den e tent bo ta safe. Wel rumannan den nos campamento di club di Gideon nos ta drumi Di ripiente e konselor a kuminsá grita, Lanta, lanta! Mano ta rinde lanta ofiso, a sakudí. Awo ami ta na sueño, mi ta sinti mane net den mi bon sueño bo ta bin lantá mi, te awo seri ta kai ke mi ta net bon pa bo drumi. Rumannan a sinti bou di mi mane awa ta kore. Awor mi ke mende awa, awor mi dimi so mi di anto wende pishi kama lo ta aki mende. Ora malanta habri wowo loga e riu a kibra anto awa kuminsá yena e kampamentu. Signifiká ku tèntnan ta bou di awa. Dor signifiká ku mi tin ku sali bai buska un avion pa mi bai kas pasobra mi no ke keda Venezuela, ta mi ta muri na Venezuela mi si mira mi mama ku, no no no. E konsehero di nos no ta sali for di tènt. M'a keda wak manera, kon bo ke ménos ta den awa, nos tin ku keda den tènt? E di awor aki nos ta ban kanta. E e mi di kanta? Tur tipo di kos a pasa den mi kabes. Kanta awor aki den awa sera ke bo no ta tende vèlta yenando ku awa tur e tin ku evakuá? E di nos ta ban alabá Señor, pasobra ta Dios a manda áwaseru. Awèl, rumannan, konsehero disidí ku e ta bai kanta Alaba Re. E, e, anto mi ta para ku un kara tur tipo di kos mi ke bis'é. Pero el a disidí ku nos ta ban alabá Dios den e awa ser akí, den e tènt. Rumannan, dado un momentu nos tur a kuminsá kanta. Ata nos tur ta kanta Alaba Re den awaseru, den tènt. Bo ta mira komo maleta ta landa, laken ta landa den e tènt. Rumana, nos a canta alabaré, nos a canta aquí no ta mi cas, Jesus loves me, cu tur cos nos a canta. Te ora cu e director a yega na e tent e di shownan, nos tin cu sali. Nan a pone of nan a prepara un lugar pa nos por bay den dje. E ora ey nos a sali for di den tent. Pero, rumana, nos tur a keda na bida si. Nos Yun no a hoga. Dios tabata ku nos den e kampamentu ei. Pasobra nan a konta nos ku hendenan ku ta biba rondó di Nirgua, hopi kas a wòrdu destruí pa motibu di awaseru. I tòg nos kampamentu, ku tur e muchanan ku a bai di Kòrsou, a keda sano i salvo. Te tèntnan so a yena ku awa. Dios tabata huntu ku nos. Dios tabata meimei di e kampamentu ei. Dios no a laga nos bai ningun momentu. Anto, rumannan, ora Dios bisa algu, e ta kumpli ku su promesanan. Mi ke pa rumannan sa ku komo Pathfinder, nos amor pa Dios tur dia ta krese i nos sa ku Dios ta kuida. di nos y Dios semper bay tey pa ta mey mey di nos como hobennan cu ta padvinder. Pero, en ta conta be padvindernan so, e ta conta pa tur persona cu ta kere den Dios. Bo fe den Dios no mester bira chiki. Pasobra Dios ta biba meimei di bo problemanan. Dios ta ku bo meimei di bo desafionan. Dios ta ku bo ora bo ta pensa ku e situashon lo no drecha, anto Dios ta presentá. Corda semper bai. Permiti Señor biba den bo curason, pasobra Dios tur momento ta huntu cu nos. Dios ta mei mei di nos campamento. E campamento di bida cu bo ta pasando aden, Dios ta einan. E campamento di desafio cu bo ta pasando aden, Dios ta einan. Pasobra den e desafio ei, Dios ta manda su angelnan bini i kompañá bo. Awe, lo bo primintí ku lo bo laga Dios biba den bo kurason. Awe, lo bo bisa Dios, Señor, mi ke pa bo a kampá den tur proseso di mi bida. Den pasado, bo a kuida di e israelitanan. Den pasado bo a kuida di Jakòb ora el a topa ku su ruman Esou. Den pasado bo a mustra kon bo a akampá meimei di nan, wèl, awe akampá tambe meimei di nos. Laga rumannan ku a bin mahinta nos por permití spiritu di Dios biba meimei di nos, i no solamente awe, pero henter nos bida. Permití Dios biba meimei di nos. Unda parti ku bo ta, laga hende sa ku spiritu di Dios ta huntu ku bo. Dios bendishoná rumannan awe mas hinta. Juan nos a min ta agradeci Dios pa e mensaje. Dios bendicionar hermana Nerlin que por seguir am animanos de forma e. Mas que agua llena llega te na rodilla, Dios tasa e sei caba. E tin un salida, amen. No tin niun kos ku Dios ta pone bo pasa den dje ku bo no por pasa kuné. Tur kos ku bo pasa den dje, pasobra Dios tin un salida, amen. A nos konfia Dios dikta, men hermano. Danki pa e mensahe. Manda a bai ku lars, lo bai ku lars. Abo ta cana di awa un tiki. Pero Dios sa tur cos. No? Abo mientras nos ta cuya nos simnario, cantica 663. Cantica 663. Of es 608. Fete, fete victoria? Si, 608 ori. Si. Nos a lanta para, nos a kanta e kantika aki uit volle borst. Fe ta e viktoria, seis sero ocho.

ta gradisido pasobra nos sa ku bo ta biba meimei di nos. Nos sa, Señor Dios, ku bo ta kumpli ku bo promesanan, i nos sa ku ora nos yama riba bo nòmber lo bo tei. Awe mi a hinta, Señor, permití ku nos por realisá i ta sigur i mantené nos fe, Pasobra meskos ku bo a kuida di Yakòb, e israelitanan, bo ta kuida di nos awe tambe. Señor Dios, bendishoná e siguiente servisio ku ta bai kuminsá, i laga, Señor, ku bo spiritu santu por keda den iglesia di Sherasil, kompañá nos tur, i laga, Señor, ku semper bai nos por keda dependé riba bo. Spar nos i keda kompañá nos, nos ta resa i gradisí den nòmber di nos Kristu Hesus. Amèn.

Sera konosí ku Anthony, un tata dediká ku manera míles di mayornan kristian ta eksperenshá e mesun doló di kurason. Su tres yunan adulto a bai for di iglesia. Kada un, bibando ku nan famianan, no ta mustrando niun deseo pa asistí na servisio di iglesia. Pa e inkomodidat di nan yunan, Anthony konstantemente tabata invitá nan pa bin iglesia i persistentemente tabata papia tokante e peligernan di ta leu for di Dios. Kariñosamente nan tabata pidi nan tata pa stòp di invitá nan pa bin iglesia. Anthony a intensifiká e orashonnan pa su yunan. Miéntras ku e tabata resa un mainta, un skritura partikular a pasa den su mente, Kaminda bo tesoro ta, einan bo kurason tambe lo ta. Mas e resa, mas e vèrs tabata resoná den su mente. Anthony a tuma un desishon firme. Durante un reunion familiar, el a informá su yunan ku el lo konsedé nan petishon i lo no insistí pa nan bin iglesia bèk. Pero, tin un kondishon, Nan mester debolbé nan diezmo i ofrenda na Dios. Sorprendentemente, e yunan a aseptá e akuerdo, pensando ku nan lo no wòrdu molestiá mas ku invitashonnan pa bin iglesia. Pero ku tempu, algu ekstraordinario a pasa. Anthony tabatin e privilegio pa mira su tres yunan bolbe bèk na iglesia. Den e konteksto di e diezmo i ofrenda, Elena White a bisa, Tin negligencia grandi di parti di mayornan den busca pa pone e interes di nan yunan den e cosnan di Dios. I e ta sigui bisando, Den hopi famia, e muchanan ta wordo lagá afó for di e asuntu aki como si fuera nan ta ser nan iresponsabel. Segun cu nos ta trata pa protehá e curason di nos yunan, laga nos motivá nan pa pone Dios i su causa promé. Laga nos invitá nan pa fervientemente debolbé nan diesmo i ofrendanan di promesa na Señor. Si nan tesoronan ta den shelu, nos por ta asina sigur ku nan kurason tambe lo ta einan. Laga nos tur pone nos deseonan último.